بۆ زووم ئین لەگەڵ زووم ئاوتە لە ڕێگەی بەکرەی ماوسەکەوە ئەبێت ئەویش بە سوڕاندنی بەکرەی ماوسەکە ئەتوانین زووم ئاوت بکەین یان زووم ئین بکەین هەروا بێتەوە بۆ جوڵاندنی وێنەکە بم شێوەیە بە هەج لایەکە بمانەوێ کە ماوسەکە ئەبێ بە دەست ئەمیش لە ڕێگەی کلیککردنە لەسەر بەکرەی ماوسەکە سویچی بەکرەکە بۆ ئەوەی بتوانین بە خێرایی وێنەکان بجوڵێنین و گەورە بچووکیشی کەین مێژەر مێژەر بەکاریەت بۆ دانانی چەند خاڵێک لەسەر هێڵێک ئایا هێڵەکە چەماوە بێ یان ڕێک بێ کێشە نییە و مەسافەی بەینی خاڵەکانیش خۆمان ئەیەینێ با بزانین چۆن کارەکا کلیکەکەین لەسەر مێژەر کلیکەکەین لەسەر هێڵەکە با بڵین ئەم هێڵە چەند ماوەیە داوای چیمان لێکە سپێسیفای لێنث ئۆف سیگمنت بینی خاڵێک بۆ خاڵێکی کە چەند بێت با بڵین دەبێ Enter، بەم شێوەیە لە بەینی خاڵێک بۆ خاڵێکی تر دەیەک هەیە. کۆماندی Region، ئەم کۆماندە بەکاریەت بۆ یەکپارچەکردنی کۆمەڵێ هێڵی داخراو وەکو ئەم هێڵانەی کە لێرەدا ئەیبینین. بەم شێوەیە سەلکتی ڕیجنم کرد سەلکتی هێڵەکانەکەم لە بۆشاییەکە کلیکی لای ڕاستەکەم تاوە هەموو هێڵەکانی کرد بە یەک پارچە هێڵ و ئەگەر من بیسڕمەوە هەمووی بەیەکەوە ئەسڕێتەوە

کلیکی ئەو وبەرە ئەکەم کە نامەوێ دەرچێ بەم شێوەیە کە تەواو بووم ڕایت کلیک ئینتەر سەیرەکەین ئەو بەشەی بۆ شاردینەوە کە نامانەوێ لە پرنتەر دەرچێ و ئەگەر سەلێکتی ئەم ڕووبەرە بکەم و بیسڕمەوە بە دیلیت سەیرەکەین ئەوەی لە ژێرەوەیە وەکو خۆی ماوە. هیلیکس واتە سپرینگ کلیکیەکەین سنتەری هلیکسەکەمان هەر شوێنێک خۆمان ئەمانەوێت کلیکەکەین داوای حەجمی بازنە یەکەم لێ ئەکات با بازنە یەکەمیان پێنج بێ ئینتر بازنەی دووەمی با پەنجا بێت ئینتەر. لێرە بە سەهمەکەی خوارەوە لەسەر کیبۆردەکە ئەمانەمان بۆ کاتەوە لێرە عدەدی لەفەکان دیارەکەین چەند لەفە بکات کلیکێکم بە دەبێت ئینتەر سێرەکەین لە بینی بازنەی یەکەم و بازنەی دووەمە دە لەفەی کردووە ئیستا ڕایت کلیک ئینتەر بکەم چاپ دەبێ. دوو نۆت. ئەم کۆماندە هەڵەسێ بە دانانی هاوشێوەی ئەو بازنە سورانەی لە وێنەکەیا دیارە. با بزانین چۆن بەکاریە. کلیکێکم پێمەڵێ دایامیتەری بازنەکە چەند بێت خۆی سفر پۆینت پێنجی داناوە با من یەک بنوسم ئینتەر دوو بازنە هەیە بازنەی دووەمی با دوو بێت ئینتەر ئێستا لەکوێ کلیکم بووم دانێ بەم شێوەیە بازنە یەکەمیان یەک یەکەیە بازنەی دووەمیان دوو یەکەیە. بەم شێوەیە ئەم کۆماندە تەنها بۆ دیاریکردنی ڕووبەرێکی دیاریکراوە لە شێوەی لاکێشەیە یان لە شێوەی چەند لایە. ڕایت کلیک ئینتەر یان لە شێوەی فریهاندایە کلیکێک دەکەم